میں زندہ ہاں اجاں بچا گھن میکوں چلو کہیں کوڑ نال ٹھگا گھن میکوں میں زندہ ہاں اجاں بچا گھن میکوں میں تیں توں ڈھیر ناراض ہاں شارق یار تھوڑا جاہ تاں منا گھن میکوں۔

توں کر کر ڳال تے تھک پوسیں کئی ڳال کریساں میں وی نہ جݙاں اوسیں میݙی لاش اتے تیݙے نال الیساں میں وی نہ جݙاں ڄاݨدا نئیں ول ہج کیا دی میݙی بھال رکھیں اوکوں کیوں آکھاں جݙاں ڄاݨدا نئیں ول ہج کیا دی میݙی بھال رکھیں اوکوں کیوں آکھاں کیوں آکھاں سئیں میݙی پارا تہائی میکوں نال رکھیں اوکوں کیوں آکھاں تیں توں نکھڑ تے شارق مر ویساں پلے ڳال رکھیں اوکوں کیوں آکھاں جݙاں آکھ ݙتم میں تیݙی ہاں میݙا خیال رکھیں اوکوں کیوں آکھاں عباس پرارا صاحب دے حکم تے ݙوہڑا۔ ہم پھر دی پھر نہ سگدی ہم نہ پھر دی ہم تاں مردی ہم ہم پھر دی پھر نہ سگدی ہم نہ پھر دی ہم تاں مردے ہم ہم جت دی جت تاں ہردے ہم جے ہردے ہم تاں مردے ہم میں جینیے جی جے جیوݨ توں نہ ݙردے ہم تاں مردے ہم تہوں مویاں شارق معاف کریں نہ مردی ہم تاں مردی ہم تیں پاگل کر تے کر اتنا بے زار ڈتے اساں مر گئے ہیں تیں پاگل کر تے کر اتنا بے زار ڈتے اساں مر گئے ہیں تھوڑا ڈھیر ساڈی برداشت کنوں تیں بار ݙتے اساں مر ڳئے ہیں کائنات توں شارق جیت ساکوں تیں ہار ݙتے اساں مر ڳئے ہیں ساݙا جیوݨ بس ہک مہݨا ہا تیں مار ݙتے اساں مر ڳئے ہیں۔ ہر ہار کوں لیکھ سمجھ اپݨا۔ ݙے ہر ہک جیت کوں ہار ݙتیم ہر ہار کوں لیکھ سمجھ اپݨا ݙے ہر ہک جیت کوں ہار ݙتیم ہئی حد دی حد یا سرحد ہئی جیڑھی آ ڳئی اے کر پار ݙتیم رہے تریہہ تے قرض نہ پاݨی دا میں شارق قرض اتار ݙتم جیلے پݙݨ لڳاں ول تریہہ اپݨی دریا دے منہ تے مار ݙتم سئیں وݙی مہربانی کہ جیکوں اپݨی جان تلی تے رکھ بݨ رول پرول تے ڳولیا ہم جیکوں اپݨی جان تلی تے رکھ بݨ رول پرول تے ڳولیا ہم جیندے ناں توں ویڑھ ولھیٹ کرئیں سکھ سارے گھول تے ڳولیا ہم در در تے شارق دستک ݙے جیکوں چا کشکول تے ڳولیا ہم او مل پئے پر سنڄݨینا نئیں جے کواب کوں رول تے گھولیا ہم۔ رواوݨ آلیں کوں کیا آکھیجے۔ کھلاوݨ آلیں کوں کیا آکھیجے۔ نچاݨ آلیں کوں تاں نیچ آہدو نچاوݨ آلیں کوں کیا آکھیجے۔ میکوں عشق دا نانگ لڑیا نی خود۔ میں آپ لڑی ہا ونج تے میکوں بھا نی ساڑیا سیت سڑی میں آپ سڑی ہا ونج تے جتھ شارک ہاں روح رول کھڑی میں آپ کھڑی ہا ونج تے اڑی خان تے کوئی ڈو نہ جاؤ میں آپ اڑی ہا ونج تے آخری ڈوڑا سی میڈے سینے وچ کیا دل کینی کیا رکھ دی میں ارمان نمی میڈے سینے وچ کیا دل کینی